X'taħseb ġej fil-baħar? Perfett, kalm, memx, memx inkwiet. Saqsejt minn tela tiġa u. Diġa viżibilità tajba? Viżibilità mhux ħażina, eh, però l-iktar ħaġa li importana il-kurrentu. Allura kurrent memx illum, allura għandna mhm, easy dive. U di dive l-um il-farod, min jista' jagħmilha? Ara, Ir-Rec Lumel Farud min ikollu mill-inqas advanced open water għax vera li l-wiċċ tagħha, ir-Rec, qiegħda f'xi sbatax-il metru, jiġifieri open water diver jista' joħroġ 'il barra u jinżel fuqha, però jekk jinqabad f'xi kurrent ma tantx għandu esperjenza, jiġifieri jiena tal-parir li dejjem you err on the side of caution, jiġifieri inti dejjem ikollok the right experience, the right equipment, the right buddies u kollox ikun kif suppost. Allura minimum advanced. U għal xiex tagħmel, għal xiex tagħmilha apparti li hija wreck dive? X'tistenna minnha din id-dive? L-ewwel ħaġa t-topografija hawnhekk inkredibbli. Aħna l-iktar ħaġa li għandna Malta sabiħ huwa l-qiegħ, it-topografija, mimli mimli għerien, mimli toqob, mimli overhangs, jiġifieri sabiħ ħafna. Plus għandna l-addizzjonali li għandna rek, jiġifieri rek jattira kif konna tkellimna l-aħħar darba, eh, jattira ħafna marine life, jiġifieri għandek eh, żwieġ ta' żewġ affarijiet. Eħe, looking forward ħanara eh, x'ħanara għax dejjem isni ikolli naqra stennija. Ġeneralment hawnhekk dejjem naraw eh, il-kut tas-sol, tuġifieri ix-xorfix bħal xileb, brieqex, awrat, sargi, kaħli, dawk it-tip ta' taħuta rajjes. Però mbagħad hemm ċans li fuq ir-rek Naraw anka xi xi għaċċola jew xi ċervjol ġieli jkun hemm kurunelli u vopi u affarijiet hekk. Però anka jekk inkunu laki, jidħlu qata' barakudas għal ħut iż-żgħar, jiġifieri hemm ċans li narawhom jikkaċċjaw u dika ħaġa kredibbli. Tajjeb, jien xorta jibqa' l-fatt li għalija dar re, dan huwa wieħed mill-ikbar li hawn. Minn għalija huwa l-itwal wieħed, mela għalija xi 110 metri. Le, hu 110 metri għax iċċekkjajtha l-bieraħ, iċċekkjajt biex żgur inkun naf imma. Żgur inti tagħmel l-homework. Le, imma jien għalija qatt ma ninsa l-ewwel darba li għamiltu Għaliex dik il-feeling ta' overwhelm met inti tara tilmaħ dik il-bokka kbira, il-parti ta' quddiem? Ara, jiena allavolja għandi eluf ta' dives, però dejjem niftakar l-ewwel darba li rajt shipwreck. U inti l-ewwel xejn kollox blu, mbagħad isek tara tara xi ħaġa skura, taħsibha jew xi biċċa għalka jew xi ħaġa, daqqa waħda temp ta' sekonda filli xejn, filli f'daqqa waħda pum tiġi tiġi nfokat u vera bellezza. U l-moħħ tiskanta x'di min ma jkollux esperjenza tagħha ma ħsibx li, imma l-moħħ l-affar jibda jaħseb differenti meta tkun taħt l-ilma, kieku tara fit-triq dik il-bokka, moħħok jirreaġixxi mod. Imma meta tara taħt l-ilma l-moħħ ma jirreġistrax bl-istess. Hemm eh, spjegazzjoni għalija, inti dejjem qed eh, l-arja li qed tieħu, l-arja kif taf inti għax għamilt il-kors huwa magħmul minn nitrogen u oxygen. Issa n-nitrogen eh, diment li qiegħed baxx iktar minn 40 metru In-nitrogen jista' jibda jilgħab naqra fuq il-moħħ u iva, tista' tirraġuna differenti taħt l-ilma. Kelli nies li jinfaqgħu jitqu ma jistgħux jiefqu jitqu, qishom fis-sakra. Però tista' anke tmur l-għat l-oppost, jiġifieri tibda jien naf il-qalb iħabbat iktar, tibda n-nifs jinqatalek. Jiġifieri għalhekk trid tibniha bil-mod. Tibni u hemm kors u trid tmur għand xi ħadd li jifhem. Eżatt, ovvjament, trid tibni bil-mod u tibni l-esperjenza tiegħek għax imbagħad la darba tibda tesperjenza. u mbagħad. Jew acclimatize, jiġifieri sekktilha fuq muntanja. Eżatt, mhux ħa taqbad u tagħmel il-kbir. Din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu b'kawtela u trid tagħmilha b'serjetà. Għalhekk hemm 60 skola Malta biex tagħżel. Isem' din akedda, eh?

Xogħol ta' kedda tissieħ wara. Umbat tajjeb li jkollok diving buddy miegħek ħalli tgħidlu jirranġalek idejk jekk trid. Imma stenna ta'. Yeah, exactly. No, I will. I will. U tistiva naqaruħek.

L-Umm El Farood kien tanker Libjan ta' 10,000 tunnellata mibni fl-1996 fl-Ingilterra. Dan it-tanker kien jopera bejn l-Italja u l-Libja sal-ewwel ta' Frar 1995. Fit-Tlieta ta' Frar ġie stazzjonat ġewwa l-baċir numru tlieta fit-Tarzna ta' Malta. F'dak il-lejl, għall-ħabta tal-għaxra u kwart, seħħet splużjoni qawwija fil-parti ċentrali tal-vapur. Din l-isplużjoni ħalliet disa' ħaddiema mejta. Umel Farud għamel tliet snin ġewwa t-Tarzna sakemm fl-1900 98 ġie deċiż li jingħarraq biex iservi ta' attrazzjoni għall-għaddasa. Tneħħewlu l-bibien kif ukoll sarulu diversi fetħiet sabiex l-għaddasa jkunu jistgħu jidħlu u joħorġu minnu b'mod faċli. Waqt maltempata fix-xitwa tal-2005, dan it-tanker

Kull meta nżur xi pajsaġġ Malta nintebaħ kemm għandna rikkezzi naturali, u storiċi, bħal dawn it-torrijiet illi kienu jgħassu x-xtajtiet ta' Malta mill-ħbit tal-għadu. F'din in-naħa insibu tlieta minn dawn, it-Torri ta' Xutu, it-Torri ta' Ħamrija qrib Ħaġar Qim u l-Imnajdra u ieħor li jinsab in-naħa taż-Żurrieq fuq l-Irdum. Ma nixba' qatt ngħid kemm hu mportanti illi nieħdu ħsieb dan il-wirt u filwaqt li ngawduh, ngħożżuh biex ngħadduh lil ta' warajna fi stat aħjar milli sibnieh. Wied iż-Żurrieq, daħla ċkejkna fil-blat, fil-beach ta' Malta,